Abagusi baminto nabakwanire ande onsi asemore, amaiga amanene koruga iga iga kesi Kenya, Africa ya mocha. Egento nkere kiabere kegoncha ande ase enkoro, timanyeti gose aye ngogochanda kere gose ekero gokerigereria, ngokoakera amaisugusu ase omobere oo gose ase ebirengererio. Serekari ende yonsi, gose ekenyoro kende gionsi, gose enka ende yonsi, etari konyara kobeka chinguru chisemi, egesaku ekio mambia aye nigo kegocha kianyora emechando, Ekero abana batari kogenda esukuru. Kenya iga gose ase ense eye ntobwate egento ekemo kegotokonya ase ense eye, egento egetang'ani ne chisemi, basic education, osome primary, osome secondary. Universities are choice, onye kogosoma ni sawa, Naki negento tokoroka basic education, omanye gosoma, omanye korika ekegusii, omanye korika egeswahili, omanye korika egesongo, omanye gokwana nabaanto ase eruga eria etari eyao eyanka eria oiboreire, eitwe egeswahili gose egesongo. Bono iga egento ki'ogokumia, timanyeti gose aye kwarorire amang'ana aya ase chitibi, chiredio, gose amagaseti, ing'a omwaka oera abana bakora grade nine nigo barenge abana one point one million. Lakini ase abwo one point one million, egento ki'ogokumia Kenya engima. Ing'a abana banyarire kogenda grade ten nigo bare abana elfu mia tatu boka. Igo ng'a elfu mia nane bado nigo bare isiko, either ase engencho ya school fees yabo ere rigori ria igoro, gose shopping. Actually shopping ya grade ten iga ere entambe naende enene ekiagera ekero nare koyerigereria, iga otakeire siringi ang'e elfu arubaini, elfu hamsini mpaka elfu sitini, Omanye gokora shopping eria eri kera aria ase boarding ya kawaida. Korwa abwo notakeire uniform ye shilingi elfu kumi na tano. Korwa abwo notakeire school fees barimo okogenda chi national school fifty three thousand. Barimo okogenda chi boarding echi chinde eschool fees naroche ere forty. Bono egento eke kiaberire abaibori egento egekong'u Abande basinyire konyora nonye ne transport ekiagera mbare batemete gochengi chisukuru chikaanga. Buna bono omwana naro ng'akere esimi omogusii, orangeire esukuru ekare Isiolo, batemire gochengi online yangire. Bono omoibori tana gochia Isiolo tabwati moi tabwati moiri Isiolo ng'aki bono agochia ororo. Egeki ekiagerire abana abange bare isiko. Basinyuru kogenda grade ten. Ase enchera eye iga nero ntagete koboria abagusii baminto ande onsi ase more. Abagusii bagoteba ng'a ensi nyeko na korera igo manya mbamure etabwati. Tari ang'e abamura aba kawaida. Gokorora ensi nyeko nyakorera igoro y'amagenderero, gokorora ensi nyeko nyakorera igoro y'ebinto bi'ense eye, igo manya ng'a mbaratware omonto omokong'u Okogenda arwane abaretere ebinto bi'oboraai, na gekogera abagusii batebete ng'a ensinyeko na korera ng'eyio tebwati bamura. Bono rende, abamura nabwo aba basomire. Buna bono, ntagete koboria abagusii b'amentando onsi ase more ng'a motare gwancha eprogramu eri nabwate yokoira abana form one, toyechake buna nayechakire iga, toire abana grade ten ase baria toranyare goikera. Abana nabange bare isiko ao bataragenda esukuru, abande chintakana, abande bakorwa chifamiri chintaka. Nonya naye buna ondigerere tiga nomanyete oyomo gose babere, gose nabo erabe nefamiri yaino. Lakini rende, nigo tware goteema, baria toranyare goikera ase engaki eye enke, titotiga igo tobaire esukuru. Naye onye koroche ng'a moiri nare ande, Osinyire kogenda giredi ten, naende nabo oranyare komogwera nonye negekooroto gake ase amabera a Nyasae, Abana baminto tobwaterane, abana aba tibabeera isiko. Buna bono igo nachire aiga ase omoyo bw'ogwancha. Eserekari tebwaterereti masomo. Ekero okonyora ng'a abana elifu mia nane mbaragende esukuru, na eserekari egento egokora, noko nagoteria abanto one term, two term, igo okorora ng'a bono Eserekari egetagete goita abana tibasoma nario baragenderere kobera ase oboraai emiaka yonsi. Motare gwancha tobwaterane abana baminto ase chinguru chiria Nyasae atoeire tokonyara. Totige kona goteba ng'a mwanasiasa mwanasiasa. Inche naye tobekane amo. Abana aba baria toranyare koira chisukuru tobaire baria tokonyara goikera. Buna bono omwana naro oyomo nakorete omogano oye korwa chinsemo chi'embasi aiga ase omochie o Bosongo. Mwana oyo, mama omwabo iga abwate omochando bw'obongo, enyuomo yaye egachia egasareka te, yaani terongeaneti. Omwana ere tabwati magoso naigete koiborwa. Omwana oyo agatamera mo eanti yaye eraige embasi. Eanti yaye nere buna are gotweresa nere enyuomo yaye teri buya igo. Bakonakwoga nomogaka oye, rinde omwana oye otama, omwana oye gaika agatamera ejirani, akagenda akamenya ororo. Ejirani eye agasomera obokong'u eday school ekorokwa iga Kanunda, lakini omwana oyio agatema akanyora chipoint fifty three, ase environment enga buna eyio akanyora chipoint fifty three. Omwana oyio tokarora tokomoira eday school ngochandeka are ekiagera ase taiyo aragende achikomenya. Ekiagera ochiranie nere yateba ng'a yaya bono nainche nimbwate abana, bono rende ng'aki ngokora? Egabidi omwana oyio akarwa oo. Eanty eye yaye nero nonye nyoma yaye Keburukaine, nabwate omwana ore university, nabwate omwana onde nere okoenda grade ten, oyio nere asinyirwe korigia chibesa nonye ne chia shopping. Omwana oyio ekero acha akandira, agantebi kaka gaki, esanti yao kora egasi omong'ina naro oo omogotu, okona korigereria ebinto biao nyomba, gaki otare gwancha onkonye, nkamokorera estory moiso onde. Twachangire obobese, chibese chiaborire, amashabiki atinyoiri, twaikire ang'e elfu kumi na tano echi chiaisanire euniform, ntotigareti shopping, ntotigareti eschool fees ya 40,000. Gaki Nyasae are kobanchera abagusi baminto, tokorane nekesi eke naende tore gose ntonyore onde nere ochandegete naende tomokonye. Ntagete 40,000 chi'eschool fees omwaka oyomo. Nyasae kare agokune, onde nabo agokora omwaka onde, onde aakane omwaka onde ekiagera na emiaka etato eria mwakarokire form two, eria mwakarokire form three, form two, form three na form four, ekiagera form one bono teiyo, obo agochia gosoma ebirasi bitato bioka. Nyasae are kobanchere chi one twenty thousand, onde bwensi oranyore akaribu, onde bwensi oranyore mia tano, onde bwensi oranyore mia mbiri, mototererie enyaroka eye egende esukuru, omwana omong'aini Kagotigara isiko motansuru ngotaboriereire, emetienyi kianda korwa bono tonyore onyorire omwana, naende osoire ase obotakanere buna abaibori baye, erinde ere nere achandeke. Abana baminto abagusii baria mwanchete amasomo, nabo eratoke nobwate abana, lakini nabo okonyara goafford siringi mia tano, nabo eratoke nobwate abana, lakini nabo okonyara goafford siringi mia mbiri, tobekera niga. twanyorire eyuniform, torigire rende nonya shopping, ne eschool fees nonya neye omwaka oyomo, arachiera eschool fees forty thousand, alafu shopping tonyore gose nere omforty gose sixty, tomokorere eria tokonyara, ekiagera elist iga ere entambe, agende esukuru monday, rero friday, mambia saturday, iga akona kong'akera chisimi ng'a kaka, Gaki ng'aki bono gwankorete, reero nang'akere esimi ombori, Kaka, ng'aki bono gwakorete, na inche natware amatanga, omosaone bw'ekanisa nasira, twamoeeni twamoeneti igoro Thursday, bono nabeire busy chiwiki ibere asirete last year, twabangire emeroberio yaye chiwiki ibere, mpaka bono igoro twachete komoenia. Na inche nkaraba bisi kidogo, mware gwancha rende ekesi eke mokenyorete baria mwakerigerereti, gaki ase omoyo bw'ogwancha, nimanyete Nyasae takogotiga, omobekere gento geke keria oramobekere. Tochanke nka igo iga, erinde eri Chumatatu agende esukuru, ache gokonya egesaku, ache go break the chain of poverty, Ase enka yabo nimaete ng'a ebese nenkong'u. Ebese nenkong'u naende obogima bwakong'ire, lakini rende eitemineti ng'a rende totige ng'a ntoire abana chisukuru. Nyasae are kogwanchera keria egeka obwate, keria oranyare korwa omofuko oo. Tochangere akamwana ake kagende, chintaka ananchire naende natebiwe chikare gose nsuguneka, naki, yaani mbwate chikesi chinyinge. Mware gwancha iga tototerera riga kidogo kidogo baria toranyare koira sawa, baria totanyare goikera are nabaro tobasabere Nyasae, erinde erio torore ng'aki togokonya egesaku giaito, ekiagera abasongo bagoteba ng'a the only equalizer ase ense eye na education, ekerasi, na omwana bwa omogabana, na omwana bwa om- omotaka, bagoikaransa ekerogo ekemo, basomigwe na electurer eyemo gose omwarimu oyomo. Esukuru yoka nero okonyora omwana bw'epresident akorangerwa Alliance, na omwana bw'omotaka nere orangerwa Alliance. Ase engencho yake, esukuru yoka nere egotobeka ekegwa ng'ekemo tware kobwaterana abagusii baminto, tokonye ng'a neye iga mapema, erinde erio abana baito bagende chisukuru. Nimanyete tobwati, rakini keria egeke Nyasaye aragwanchore onyore ase amabera y'omwana oyo iga, gaki mototererie agende esukuru, Nyasaye tiga anyare kobasesenia.